Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela namuntlha ku nga siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya mudyaxihi kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu hi fiki hi vona bishop giligili va posta ka xiyenge xa mabulu xa facebook va kombisa leswaku ri va lulamerile leswaku ri va nga hakelela mininjhere philani Mali yihi kumbe yihi eka va ka Chauke. Endzhaku ka loko hi ta va hi swi vonile leswaku eka mavhiki yambirhi lama nga hundza a ku ri na hoyihoyi ka swiyenge swa mabulu, a yi sukile mbhonyoponyo laha hi nga vona ku ri na nyimpi ya marito exikarhi ka va ka Chauke na mininjhere Philani. Nyimpi leyiwani a yi vangiwa hi timhaka ta vudyela lebyi nga va kona le ka Chauke, laha va ka Chauke va nga hetelela va kombise leswaku ri mininjhere Philani va dye mali ya ka Chauke va nga yi tirhelangi. Swi hetelele swi fikelela laha mininjhere philani va nga hlundzuka va vuyisa mali leyi va nga yi dya va nga yi tirhelangi. Kambe endzhaku ka sweswo hi tlhele hi vona kokwani Chauke va endla nkandziyiso thwi va kombisa leswaku ri mali leyi mininjhere philani va nga yi vuyisa a yi helelangi naswona hi ku mininjhere philani va le ku akeni ka ndhawu ya ku xavisela swakudya le Freedom Park leyi tivekaka tanihi Gaza Kitchen va kombisa leswaku ri yin'wanyana ya mali leyi mininjhere philani va nga ku yi tirhiseni ku aka ndhawu liya i mali ya vona se leswiwani swi fike swi vanga huwa leyikulukumba eka gaza endzhaku ka loko ku ta va ku ri na hoyihoyi ya vudyela bya n'warhumbu se namuntlha hi fike hi vona bishop giligili va posta ka xiyenge xa mabulu xa facebook va kombisa leswaku va ka chawuke a va vuli mali leyi va kolotiwaka yona hi mininjhere philani vona a va chuwanga va ta hakela hambiloko ko va ntsengo wihi lowu va ka Chauke va nga ta wu vula kahlekahle va kombise leswaku xikongomelo xa ku va va lava ku hakela mali leyiwani i ku va va tsakela ku vona ku ri na ku rhula ku nga ri na ku holova naswona va navelela tinjombo eka bindzu ra mininjhere philani xikan'we na ku va va navelela leswaku ri bindzu ra ka Chauke ri kula ku ya emahlweni kumbexana ri famba ku ya emahlweni kahlekahle xikongomelo laha i ku va ku va na ku rhula sweswo hi leswi hi nga fika hi swi vona postiwa hi Bishop Giligili ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku vo lava ku vona ku ri na ku rhula eka gazi kasi ku hundza kwalano xongi u postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a vula leswaku ri ku na nqambi yikulukumba ya ka gaza yi nga ku ringeteni ka ku va yi n'wi pfalela tigigi na ku pfalela swiyimbeleri swin'wanyana tigigi tanihiloko munhu loyiwani a tsakele leswaku ri ku endleka ku rhandza ka yena se vanhu vo tala va nikini mavonelo hi swi vonile ka nkandziso loyi nga wu endla laha a ku ri na swihehlo swa ku kombisa leswaku ku nga va Benny Mayengani the president kambe loko hi ta va hi kambile ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo swi tikombe nga ku na vito rintshwa ri paluxekaka laha van'wani va kombisaka leswaku ri kumbe ku nga va ku ri sivara tanihiloko hi swi tiva leswaku ri a ku na vudyelwana bya kahle exikarhi ka sivara na xongi van'wanyani va kombisa leswaku ri vuxaka exikarhi ka xongi na benimahingani the president byi kahle swinene